It is what it is when it is, Banabamkara Aonohana. My name is 30 Cent. I'm a self made millionaire. As you can see, Banabamkara, I'm living soft. ri khou ṱotou kaidza vhana vha mukala ri tshi ḓo dzula ro kaidza zwithu zwo khakhea zwo khakhea ni tshi khou tou vhona ono muṱhanga ndo ḓivhudzisa lunzhi lunzhi ndi khou ḓivhudzisa uri ndi muṱhangaḓe ndi muthu ḓe o thuswa nga muthusoḓe na no tou thuswa nga matshimba a phelela he ndi tshi khou vhona muthu u khou nḓisela vhana vhaṱukuṱuku kha dziṅwe dzinnḓu dzanga dze nda mu sumbedza dzone uri hai hafha ndi iṅwe ya dzinnḓu dzanga mara ni ni vho ndzhenisela maṱo ni vho ya hanefhaḽa ni vho ri hei ndo ḓa self made billionaire ndo dzhoina tshibugwana australia ni a nḓowela mani australia ni funa fame nṋe na ine ri khou tou luṱanyiwa nga motshara u to ḓa motshara kono ku motshara kwanu kwa mulovha ini ni vho to lwa na nṋe ngona vhane vha motshara vho to ri ḽa video ndi yone ni tshi khou amba vhuḽa vhuṱudzi australia vhathu vho ita dzibada ndi vha masipala mani nṋe ni songo ndwalela e ndi khou ḓo no ni kaidza vhana vha mukala hezwiḽa zwo no ri ni khou pfha buse kana ni khou ita no ḓa kha tshiṱaraṱa tsha self made no i kanda mutshini No khakha ni tshi ḓa hanefhala. Zwezwiḽa zwe na ita SB Lebogang zwo sa thembea, Australia ni tou vha Judas Iskariothi, ni tou vha Kudzoi, ṅwana wa mukalaha, a ni na na tshine ra nga ni themba ngatsho. Munna o no nga ini ha fhulufheliwi. Munna o no nga ini a si munna wa tshithu. Hi? SB Lebogang ndi muthu ane o vha a tshi tou ni sedzela zwithu zwinzhi a tshi ḓi ni zama a tshi ni fha na dzi advert a tshi ni zama mara ṋamusi ndi ino ni khou ima ima dzi khothe ni tshi khou mu kandeledza ni tshi khou mu dzhenisela maṱo ni tshi khou ita uri ngoho ngoho vhathu vha vhe na iṅwe mbonela i si yavhuḓi nga khaye. zwo khakheaho Australia zwe na ita a si vhutshilo hezwi zwine na tshilisa zwone zwino khezwi ni vho ni ḓisela vhana vhana vhaṱukuṱuku vho aluwaho vha tshi mbona sa role model vha tshi vhona muvi dzanga vha vho ḓa vha vha ḓo ntsema phanḓa muḓi wanga Australia no nkhakhela murathu wanga ma a ni na vhuthu ndo ḓa venḓa ndi khou tou thoma tou ni ḓowela ndi sa ni ḓivhi no ni ḓivha nda tou tshimbila na ini vhege nda vha ndo no ni fura ni bizi ni khou sokou tou tshimbila na zwitanga zwanu zwa venḓa zwa gospel zwine ni khou sokou bungaedza vhathu ni tshimbila ni khou lala vhathu ni khou lala dzikhaladzi dzashu ni khou ri lwalela ni ri ni imba gospel ni khou lalela dzikhaladzi dzashu yo swai a ni na na mikhwa australia no no nnengisa nga maanḓa zwine na khou ita mulomo waṋu woṱhe u ḓala dzi gold na dzi rust na dzi na dzi na dzi platinum kana na dzi mini na mazenge na mini mulomo woṱhe u nunga tsimbi woṱhe ni ni khou nyaga maimo australia ni tshi funesa zwithu ni ngwa nga maanḓa mani muthu a muthu a nga si vhuya vuwa ni themba muthu ni songo muṅwe na muṅwe ane a tshi ṱangana na australia venḓa ni songo mu themba ndi ene muthu o ni to ṱangana naye venḓa nga tsha matshelo nda vha ndi khou nyaga u skemiwa founu ndi naye ende hu ene u dzula u na dziṅwe dzi akhaunthu nnzhisa ndi uri ndi havhaḽa vhathu anene mungana wawe u vhona iṅwe facebook a dovha a vha na iṅwe akhaunthu yawe ine a dovha a vha na tshiṅwe starter pack tshe a tshi renga nge ma ten ten ni ṱhoya nḓou a vha khou ni sema ngatsho vhathu vha maṋini no khakhea man vhathu vha maṋini maṋini hu vhathu vha maṋini vha bvafhi na vhathu vha maṋini vha tonga vhathu hone a vha ngo to ita hai vhathu vha maṋini no man ndi uri dzi skema dzoṱhe dzi wanala maṋini ya to wana to wana vhathu vha si vha vhukuma iyani u thoma maṋini hai man ile shango no suleliwa man hm? australia hai man australia no ni to vha jutasi man no mbora nga maanḓa zwine na khou ita hm? ri khou tou ni kaidza ri tshi khou ri yowe na kutshato kwaṋu kuḽa ndi na ni pha 5000 na ku ita ṅwana wa mukalaha no mmbaisa nga maanḓa kutshato kwaṋu kuḽa ri kha ḓi ḓo amba mafhungo manzhi australia ni khou tea u khumbela pfarelo murathu wanga no nkhakhela fhano it is what it is ri sa tendo vho ri a ri khou nyanga u ṱuwa ri tshi u ni vhaisa ende a ri khou nyanga u ṱuwa ri tshi ni dzhenisela maṱo mara zwe na ngitela fhaḽa murathu wanga no mvula vhurukhu no mvula vhurukhu murathu a thi nga vhe nda ni farela zwe na ngita zwone a thi tshimbili na ini nda ni sededza tsini na nṋe na ita zwe na ita A zwi itiwi hezwiḽa no ita SB Lebogang mara kha nṋe ndi ri hoo vhu amba amba ho ri ḓo vhona nyito vhathu vha venḓa vha ḓo ni ḓivha thi ni khou ḓa family ni ḓo ni ḓo vha ni ḓo ḓivhea na zwo ni itani zwoṱhe zwe na ita Australia ndo to ni wana ḽiṅwe ḓuvha ni tshi khou lwala ḓorobo vhasidzana vhoṱhe vha venḓa no vha lwadza ḓorobo vhunzhi nga maanḓa nda ni lafhisa makhulu wanga thathe vondo nda dovha nda ni rengela na makumbo sikale kale nda pfha u tshifhi no no vha na ṅwana hmm? makumba anga enda ni rengela o itaho ṅwana waṋu ṋamusi ni khou ḓo ni tshantselela ini ṋamusi ni vhuise makumba anga nṱhanga yo swai eh? australia a zwi itiwi zwe na ita a zwi itiwi zwe na ita ndi khou ri yo wei vhana vha mukala ri khou tou kaidza ono muṱhanga australia ha ni ḓo mu ḓivha na to mu ḓivha u pfhi kudzoi Ndi Judasi Iskariothi a huna zwiṅwe. Kereke dzoṱhe hedzi dza Venḓa u shumisa mushonga luṅwe hmm? u shumisa luṅwe mushonga u dzula na tshitanda fhasi ya lulimi ndo tshimbila na yo muthu u funa badi u anḓana badi na makhulu wanga hmm? ngori vhe wa khou tshimbila na na khou tshimbilelana ni khou funesa mushonga australia ndo zwi vhona uri ni thu wa vhukuma mishonga ni vha ni khou i shumisela zwithu zwo bvaho fhedzi thu ni wana u tshi ri ndi khou nyaga u vha mc shango ḽoṱhe hmm? mc yo u shumisa mushonga so khakhea australia zwine na khou ita a huna muthu a sa muḓivhi hafho venḓa hmm? vhafunzi vhoṱhe vha a mu ḓivha vha sa ḓivhi zwa uri vho tou katiwa nga mushonga ndi nṋe ndi tshimbilana naye ndi a mu ḓivhela wi a si muthu wa vhukuma hmm? ena vhaṱhanga vhoṱhe vho no imba gospele vha tshi vha ḓisendedza tsini naye ndo no ni vhonolola noṱha huna na zwine na khou phusha gospel hafho venḓa ro neta nga vhiwe khaladzi dzashu dzi na dzithumbu no dzi shavha no dzi shavha ngori ni dzula no ita nthu vhasadzi vha kerekeni ni nga vha fhedza Eh? ḽiṅwe ḽi nga muvhuyu ḽiṅwe ḽi nga luṱonono ḽiṅwe ḽi nga mini zwino vhathu ni khou amba uri ni ḓo itani ni ḓo imbisa gospel khole ni khou itela u lala vhathu yo swani it is what it is when it is self made millionaire australia u ḓo tou luga tshisola tshi thabisa luṱo ri tshi khou australia zwe na i thomai a i nga fheli ndi ya vhaṱethi